Machiegni nyakoro magaji wang' tiel niendi mano mar ariyo kidieny mano mar chal mar piny wang'iyo kaendi siasa mokwako sekta mano mar pur niang' kata kemi niang' mag niang' pacho kaendi waseyudo mathoth ahinya eh, kotenore koda ka weche gendi mago mag niang' okinyi mano masani endi mbaka ma wadodo goyo e tiende ni mano mar ariyo en ni to wach mano mar Sugar Act 2024 ang'ono ma uting'o mana kaka ne wasechako nyisi kanyendi mondo mi bende ifweny matut ahinya machiegni nyamo shimiwa eh, kendo director inyiswa to sugar act wachak ene gi kama o- o- ng'ato nyalo fwenyego to sugar act en ang'o to ang'o gini ma koro oting'o nikech ng'ato act act act mondo be act en gima koro oseketi e tim but koro mondo ofweny ni eh, gik manie weche gini mago mang'eyo inyalo nyiswa ni to chalo nade Erokamano ahinya eh, Yeah, Dwong Henry. Uh, Super Act Yes. is an act of parliament, like any other act of parliament. Uh, chike mag Kenya ka Yes. uh, kiweyo ma kidhi e schedule 4 of the constitution Mm. nitie uh, gik ma inyalo los gi county assemblies Mm. it's schedule 4 ma koro opogo functions mag national government mag county government And therefore functions mag uh, mag county government huh? mm. uh, oyiene for example health yes. huh? any matter ma touch health ka itime gi national uh, national uh, assembly mm. to nyaka giyud gi, gi concurrence gi the senate nikech senate bende en another body matimo ang'o, another house ma, ma, ma oversight uh, county governments yes so ibiro yudo certain bills ma ok kadhigi e national assembly kende nyaka senate bende kadhie yud concurrence nikech gi gi touch county governments mm -hmm. but of course some of them bende inyalo tim gi county assemblies So therefore, uh, this is an, an, it is an act of, uh, of parliament. Okay. Mo oloso chik ma dhi wacho kaka idwa wuothie e wach mar niang' mm -hmm. gi gik manie iye. Mm -hmm. Niang' gi gik manie iye means niang' to gi by products mamoko. Mm -hmm. uh -huh. Ema chikne wacho. gima obiro yiene mondo otim e Kenya ka, gima ok yiene mondo otim e Kenya ka, uh, migawo mopogore opogore to gi tije ma gibiro timo. Uh, mano e gima nitie e, e act miluongo ni Kenya Sugar the- iluongo ni the Sugar Act 2024. This Sugar Act 2024, uh, it is called Sugar Act 2024 nikech nokadhe 2024. That is why it is called Sugar Act 2024. Now, the act nieri

Central Catchment Area ma koro wantie moting'o Kisumu County, oting'o Kericho County, oting'o Southern Nandi. Okay. Then uh, there is Lower Western. The Lower Western oting'o Busia, oting'o part of Siaya, oting'o Mumias. Kakamega but Kakamega specifically Mumias sub county.

uh, Kenya in the places mi ipidhe niang into five regions and those are the regions mm -hmm. then uh, you look at this act also ulosi about uh, body mabiro tayo migawo mar niang mm. body mabiro tayo migawo mar niang ni iluongo ni Kenya Sugar Board okay. Kenya Sugar Board
uh, E, kidwa somo matut ahinya because of time ok anyal dhi through it ahinya ibiro yude in section 3 okay.
in section 3 of this act, sugar act section 3 of the sugar act okay. biro wacho ni ni sugar board en ang'o mm. composition mar sugar board en ang'o mm. mm. tije en ang'o yes. all those things mm. ang'o moyiene timo ang'o moko yiene timo but of course kenya sugar board as defined in that section 3 is a body corporate ma inyalo donjne temo nyalo donjo ne ji Eh? Mm -hmm. Yes. So it okay. is like going to be like any other uh, state corporations. Uh, ji mang'eny wacho ni sugar board machon choduogo yes sugar board machon choduogo but oduogo gi pogruok matin mm -hmm. for example the sugar board machon cha the chairman of kenya sugar board ne nyaka bed agrower director yani director moyier gi jopur mm -hmm. ne nie chikno mm -hmm. to chik masani ni To ok wach ni nyaka obed Obed ni go- yiere gi jopur.
ok, ok, ok, ok ni nyaka obedi, ok yiere gi japur, iyiere gi president. Oh, okay.
Chik masani ne wacho ni, ni the, the chairman ibiro yier, ibiro bedo appointed gi the president. Okay. a non-executive uh, chairman appointed by the president for three years. Ma, as we speak, uh, these other directors pok oyier, but uh, the chairman to the president was appoint engineer Nicholas Gumbo mm. already nitie mm. so machon cha to ne nyaka obedi one of the grower directors mm. so mana achiel kuom pogruok monego jopur ng'e mm -hmm. eh?
yes. and then the number of uh, directors bende odok piny kidogo eh? mm. uh, mm-hmm. like now king'iyo kata mana this uh, central catchment area there's a place mane nitie two directors koro nitie

Board ni inyalo inyalo inyalo resign kihero eh, kibedo declared bankrupt eh, inyalo goli uh, komagi bedo convicted mm -hmm. to twey for more than six months or kitho huh? but this board mabende opogore gi machon cha mm -hmm. en wacho ni like uh, central region yes the election biro bedo on rot- rotational basis or based on counties Mhm. manyiso ni for example koyier ja kisumu county yes eh? kaka koro idhi yierani to next election koro bedo either nandi or uh, Nandi or uh, or Kericho. Oh, it's rotational.
It is rotational. Oh, okay. So but these counties manyo nogolo director to ibiro yienegi go kura to koro candidate emo gigol. So that is also different mopogore go eh, eh, eh soka about machoncha nikech mano bende ni e, e chik e chik kanyo ero. The other thing ma board ma this act okelo act ni okelo another board mane onge before before. Mm -hmm. uh,

Huh? Yes. Yes. So uh, this board onge gima gidwaro makoro gidhi dwaro from Kenya Sugar Board and they will be independent. Nyiso ni koro gin gi pesa gi kendgi. Gin gi pesa gi kendgi, gin gi board gi yorgi eh? and kaka gibedo appointed is also well spelled there. So Eh, manyiso ni ka ng'ato dwa dhi konyo jopur e matters mag kodhi mabeyo ang'o gene machalo kamano e research go To onego man kaka odhi e board ni, not in Kenya Soccer Board, because Kenya Soccer Board will not do gi research and uh, and on Kothe and such kind of things. Mhm. Huh? Mhm. This act going to create this time the apex body ma dhi bedo like the uh, the union ma jopur Mhm. matimo negi advocacy. This union ma jopur omigi 5% and if you look at it pesa momi the apex the apex the, the apex body ma jopur is almost half of pesa momi the entire sugar board the sugar Kenya sugar board omi 10% but you know make it five you know make it five you know make a lot of money mm -hmm. so kinya legi nogi and you me me pesa from here if feel ni in the past huh? mm. iyudo kata jok moko ma joma ne luongo ni fans ka ng'enygi obedo obedo obedo sponsored gi Millers either mila A, mila B and like that. So idwa ni mondo gibed independent ma gin gi pesa gi ma ginyalo kwero go the mila kadhi marach ne japur and any other person. So these people ka nitie ng'ama dwa dhi kedo ne japur he should not go to Kenya Sugar Board. He should go to this apex body. Purely tijigi en kedo ne japur. But the board king'iyo that composition tijigi gibiro advice

Eh? in fact majorly ka giloso ga to aneno ka giloso a role mar the apex body cha which is going to be the union Mhm. eh? majorly ka giloso to giloso a role mar the research training institute cha Ok- ok giloso a role mar kenya sugar board Okay. gidwa bedo directors ma kenya sugar board so i don't even know whether they know all these things or not so these are some of uh, uh, gik ma and more particularly uh, more importantly they will also regulate the importation and the export because this time uh, ng'eni Kenya nyicha no produce a lot of sugar ma wa produce surplus sugar ma wadwa no bed exported so they will gibiro manyo market ne the local sugar mondo bed exported mm. but they will also control the imports mag uh, sukari mondo kik flood the markets manyalo timo ang'o Onyalo ketho the local market mondo oketh bei ma ne, ne japur. Mm -hmm. They will also license factory.
Okay. Eh? Mm -hmm. Yes, gin ema oyienegi timo licensing mag factories kata loro ma gidwa loro. They are allowed to do that. So in short, uh, the act itself koro oketo okelo okela clear yo ma jopur all the stakeholders mantie niang' dwa timo ang'o wawuotho for a very long time ka ne gino osebedo dissolved ng'eno ok osebedo kata gi regulations sani we are making uh, uh, the regulations manyocha ne osekadho through public participation mabiro wacho ni japur koro yiene tim ang'o yieni uh, bedo gi winjruok mane gi the miller uh, signing contracts and the rest uh, role makoro ming'a all those regulations now

uh, public participations gima odong' en ana just timo validation and they will be, will be ready to go okay.
yes. uh, manyiso ni nyaka koro uh, kwang'iyo kanyendi eh, the training institute omenda momigi ni endi eh, koro korka kori kata kaka opoge the 15 percent nitie momigi kanyendi ma bende dhi konyo e weche mag factory rehabilitation 10 percent mag work in production macho en gino endi ma koro dhi loko Uh, uh, that uh, Kenya Luo Cane production is 40%. Oh, cane production is 40%. 10% is Kenya Sugar Board. Oh, oh, oh okay.
Mm. Yeah.
Manyiso omenda ni nikoro king'iye ober odhi konyo odhi konyo sector no. Odhi konyo sector no because can also care about uh, the research mm. mar uh, rolling out varieties manyien man gi high sucrose content yeah. machiek piyo. Mm. Now migawo monego bed ni timo ma mm. kendo monego bed ni roll out yes. koro semi idhi mi pesa ma ginyalo timo go mano which means ni koro mano ok nyal chung okay. kwa losi about now timo the cane production mondo niang' obedi moromo factoche gi te mm -hmm. eh? koro, koro nitie pesa 40 percent mibiro timgo cane production yes.
makoro ibiro mejo pur mondo otim ga ang'o mm. the cane production ni wapenjore okay koro the, the, the, the, variety, the cane varieties manyien gi osebedo ready mm -hmm. ere ga gidhi dhi mondo jopur opidhgi Okay. There's also money for uh, cane production. Mm. Uh, and of course, uh, kaya nitie shida mora mora mar mar mar japur monego bed ni tetea ne there is an apex board union ma japur omi 5% mm. ma ginyalo dhigo kata court ka gidwa donjo ne kata mana Kenya Sugar Board gidwa donjo ne anybody mm. eh, ma gifeel ni Isenyo in golo free financial muscles mag koro tegno yes ka gifeel ni kata kenya sugar board ema infringe right mar japur yes Eh? to ginyalo dhi e court. ginyalo dhi e court ginyalo dhi anywhere ginyalo dhi e parliament onge ng'ama gidwa no sponsor gi kata ka gidhi timo lobbying e parliament No, gin- gin gi Gin- pesa. gin- gin gi pesa gi okay so this act koro uh, at least Mm. uh, o- o- okelo konyruok maduong' ahinya e rie- e rieyo the sugar industry Okay.
Uh, iwacho ni idwa id, uh, sani kaka opoge ni endi koro idhi bedo kaka jakom mano ma central ok adhi bedo jakom adhi bedo jakom already nitie director adhi bedo director ma central because you know after the next financial year mm. uh, makoro dwaro ni kenya sugar board obed fully constituted mm. kosebedo fully constituted then onge gima director mo represent the sugar value chain in afa

Ma mbe ang'ena dhi yombe jogi chon nikech eh, be wach ni ang'ete mang'e kaka yombe gi. And then gima joma go ga ko this this eh, gire ke joma go go eh, let me tell you uh, jaduong' Henry. Yes. Kuma achako lose kaka ne wachako lobbying ka ne watieko the first election mar Kenya Sugar Board e region mana aye Mm. ne wachungo Dr. Kagomba. against ji malich ahinya and uh, an mana chief campaigner ne mm-hmm. and noyombo no, no and kata ka losuru ji ong'eyo mm. the second election ne wachungo dr nani director samuel ogola bonyo an mana chief campaigner ne noyombo no mm-hmm. the third election ne wachungo director orecho nicholas orecho mm. uh, noyombo And the fourth election, which was the last election, marked that sugar board to the same Rachel no yombo. So I know kaki yombo ji sugar board. Mm. Kata joma joma sena no ma ma ma go kogo gi. Puro kana no ngama nyalo yombo sugar board. Don't know kaki go kogo na pale ngai pura ngiyo gi. Manyiso ni is going to be competitive. Yes.
But rotational. rotational oh mm. makopo no ngo uyombe nikech ngo ok kani po ogowe madhi yo ok an ma seketo ji yombo gande koro koro ka keto ji yombo to koro an ka chung tinya yombo nade okay eh? oh tiki that time niko po onge po mm.
an ma dhi yo okay ongo obedo and ang'eyo kabisa kaka dhi yombo Okay. Yes.
Ongo ubedo uh, director mano mar uh, Central. Next time inyalo ng'e to owuok nande kata owuok e richo. Yes. Iwacho ni it's three years. Ok three years.
Okay. Anyway, ok bi ng'i ibiro dhi adhi e yiero koro ja Kisumu mok bi yiene chung to kora to kego. Oh, oh, okay. Yeah. Okay.
So uh, jomage mar eligible to go kura gin jopur mag ng'a mar registered koso jomage?
Joma oyienegi go kura yes. en japur niang' ma registered. my Kenya Sugar Board as a farmer. Mhm. Yeah, ng'eni sometimes kineno ka ji loso kae sama ineno kata kata kaka ji loso tinyalo we ni inyalo we ni en yier- yiero ma general election Mm. which is not going to be the case it is going to be farm sugarcane farmers elections Kende. kende Mhm. And Mana kaka that- nja waneno mar teacher. yeah that is well well defined here emomiyo Yes. samoro bende adwa goyo erokamano ne ne kasegoyo erokamano ne the president mondo wabed gi this act uh, jaduong' Henry mm. adwa wacho ni nitie joma kaloso even some of our members of parliament to onego gilos kuma jopur ni ang'onge okay, they don't understand they don't understand mm. nikech kiwinjo ka mjumbe moro wuoyo to wacho niya ni, ni ing'e ni nyaka uyier uh, ng'ama dhi gore niu magore gi mila gore gi gi sirkal nyiso ni pok osomo this is an act of parliament mm. to it's like mijumbe no pok osomo chik mokadhe bunge mobedi nikech kaka iwacho ni nidwa yier director mar sugar board madhi gore gi sirkal mm -hmm. to chik ne wacho niya ah, ni director no dhi bedo linkage yes. en e tudruok mar sirkal gi japur mm -hmm. maka japur dwaro mbolea to wacho kacha en e linkage yes.
apenji ok en e daraja mm. To koro daraja ka gore gi ng'ama obedo notudo cha to gore nade? nyiso ni eh, eh, o- onge winjruok madhi bedo kanyo Yes, to, to chik wacho niya ni bedo the linkage. Mm. Chik wacho niya uh, une mu une mu u, u, u, u approve ang'owa uh, uh, licenses mag joma dwaro gero factory. Yes. To ku approve kendo nikech ti other government agencies ma bende approve. Eh? The NEMA and those other ones, which means nyaka ubed in concurrent. Mhm. so role ma ng'ani dhi timo ok e role ma mijumbe cha wacho Mm. mijumbe cha wacho role ma that apex body so kar mondo advice kaja ni bwana dhi dhi oyieru e apex body mondo udhi ugoru ne jopur Mhm. to nowacho niya ni dhi mondo oyieru e sugar board mondo udhi ugoru ne jopur this no understand two Yes. the reason why i'm saying that this act Mhm. nokadho national assembly four times Mhm. odhi e first reading odhi e second reading odhi e third reading

Mm-hmm. But the the others cannot remain Kamacha. But then the southern catchment area mm -hmm. noting'o Kisumu, oting'o Homa Bay, oting'o Migori, Narok. oting'o Kisii, oting'o Narok. Mm -hmm.
The central was not there. The central was not there.
So now ka ka in mijumbe ma kata area ni mm. to gino kadho didek to king'eyo to, to kineni Kisumu miyaeni mm. nitie oter Narok to kawuono tidwa kone ji niya ikoro yieru ng'ane in fact in ng'ama ofail mok onego los kata because in terms of representation macha sama nonego itetea midong kata kendi mm. mondo oduok kisumu kama onego obed notimo ang'o obede then now we, fo, we, we, we tried and that is why adwa goero kamano ahinya ne the senator marwa professor tom ojienda mm. eh? mano nyaka awach mm. senator professor tom ojienda to gi senator ma, ma, ma, ma nandi mm. eh? mm. Cherigai yes.
ne gikonyowa kabisa in the Senate motimo amendment mwagolo the South Rift cha eh? ng'eni mwagolo Kisumu uh, Southern mm -hmm. mwa create a new catchment area called Central catchment area kaka en sana ni but remember ni kama ne wase wase ketu mm -hmm. koro the Senate to amendment koro Senate nyaka na team public participation because of that amendment mm -hmm. Kane Senator obiro Kisumo ka, eh, the fans mawachogi mm. eh, mm. muting Atiang, he knows and is good to say that and because he's aware. Mm -hmm. Atiang, Gendu, eh, and uh, wafuasi moko mag wajumbe moko nodagi ni ok nyal timo amendment mondo Kisumo oduog ka. Manyiso dwaro margi ne ni mondo Kisumo ne donge donge southern kocha. Yes, so ne gitiyo ne ng'ato sechego. King'iyo joge nyaka bed ne gitiyo ne ng'ato. Omiyo kata sani ka gidwa chung' to pod gitiyo ne ng'ama ne gitiyo negi momiyo ne gidwaro ni Kisumu bed Southern. Kendo ne en lweny ma Atiang ne youth youth nolawo molony nyaka du. Ogendo cha no so there was a problem and that problem is still there you poor must know. Mm. This thing after the amendment because it was a National Assembly bill it had to go back to National Assembly. That is why I said four, four times. The fourth time ka nodok

okay. mondo japur obedi mm. we now uh, saved it through medition mm. medition koro nwadhi nwatimo lobby I'm telling you jaduong' Henry nwakawo nyaka jopur ka huh? Eh? mm -hmm. mwaoro nyaka ir this members of parliament an am uroni for example mwaoro jopur mano akaeri led by the secretary general mar federation uh, nani kilian osol modhi the, the member of parliament jomoko kono dhi jogegi there was nothing nokowinjgi mm -hmm. so e mediation ema koro waduog wasego this thing mwayudo this catchment area but uh, jirandwa ka nowacho ni nikech wang'eny moingogi ging'e ni kwawe gino kamano to ok nobi yier ng'atgi nyaka chieng' so that is why they added another clause mar rotational mondo mi kata kwa ng'eny maromo nade to at least koseyierwa to nyaka koro yiergi mm. and the farmers need to know gimomiyo rotational nobet we also had to give in nikech

So sani wadhi bedo gi gimoro, wa- I mean wach mar afa dhi bedo ni onge. Alpha will be there, but uh, sugar sugar value chain will be better alpha. Oh, okay, en ma koro gole. Yes. Koro a- adha nini mo- mo- Other crops will remain. Nitiere. Yes. Okay.
I wish you the best. Mheshimiwa kwa tieko uh, though uh, saa bende ringo matek mokalo but inyalo nyisowa ni to uh, effect mane ma bende pur I mean kembe mag niang' masani kwaneno ka biro iwacho ni adek dhi bet. Eh, nyalo bedo godo ne kembe mane osebedo gi e thuolo nikech nikech waneno ka kembe mane osebedo gi samoro nitie kaka ne giyulo ne ok gitii e yone ni mano makare don't you think ni maendi biro gi niendi dhi chako medo hinyo kembe mamoko mane osebedo koso koka dhi keto yot moro Mm, erokamano erokamano jaduong' Ewe. adwa wacho ni biro mar kembegi ok ane ka dhi ketho anything because uh, kane wakedo through the sewer campaign for change nodwa ni mondo factory obed mang'eny mondo japur obed ng'ama ilaro kata mana sani within the central catchment area here ka wabedo gi more factories then gibiro laro japur gi jopur to biro remain ma the same farmers But mm. monopoly mm. eh? mm -hmm. e gima ne ohinyo jopur the other time kech iyudo ka uh, during uh, the Kenya Sugar Authority mm -hmm. the zone zone manobedo manobedo defined in that act ne en milling zone ka en chemelil to it, the, the, the farmers within the zone mar chemelil as a mailer mm. ok oyiene gi tero niang' kata muroni mm. ok oyiene muroni harvest niang' ma that is what used to be there and those are the changes man wa, wa fight for and which we achieved mm. now ibiro yudo ka koro kata ka uh, let me not give uh, example gi gi gi, gi chemelel i know some people will bring politics mm. sony mm. so ka jopur niang' matero niang' sony koro sony ok chul yes. huh? mm.
to onge kuma ginyalo dhi mano omiyo ninyalo yudo ka niang' within a milling uh, zone niang' tuo koro dhok kwaye mm-hmm. to onge gima nyalo timore nikech ok inyal kawo niang'no kanyo miter kama chielo okay. huh? mm -hmm.
but ka ne waketho that milling zone mm. huh? mm. uh, koro mwabiro gi soko uru ema nokelo this way bridges ma koro japur ilaro koro inyalo yudo kata ka uh, niang koro nyalo a kata ka to dhi west kenya but then you know gimoro ka gimoro man gi ber bende ne gi rach Gotcha, yes. so nwayudo ka dhi soko uru ma fall problem ne en ni ng'ato nyalo biro kawo niang ka to kuma okete factory cha kwadwa wuoyo about employment mag uh, nyithiwa To ok oyud. to ok yudi nikech factory onge ka jatelo maduong' mar factory be ok inyal neno ka Nikech onge kata ofis ka nitie mana Weybridge moro kanyo mantie ji moko adek ma choko mana niang' to odhi. Eh? So this is why we agreed ni okay, we cannot go back to the milling zone. But this Sokohuru should also be controlled. So wabedi gi Sokohuru within a catchment area. Okay. So within that catchment area like uh, central region ni already wan gi factory cha ng'wen. Wadwa ni other investors obi omed factory ka kata mana auchiel gibed kata par ma koro japur ilara lara. Yes. So therefore uh, wan ok wan millers. Miller, miller in be gitero fact- factory ka koro king'e ni biro yudo niya. Eh? So wan wadwaro gima benefit japur and therefore kilaro japur uh, against the monopoly mane watieko cha. Yes. To wan wana happy.
Kidhi the southern catchment area to ibiro yudo ni like Narok. Narok nitie puothe madongo mane ji opur. Ing'e ni Masai ka uh, nigi lope madongo to gin lope machiek piyo. So therefore uh, niang' chiek kucha piyo ma kane Transmara odhi ogedo kucha cha to niang' noingo Transmara ma koro Transmara nyicha ne temo mana miyo soni. So komed puro niang' kuro eh, to wafeel ni ka niang' koro reg mang'eny ma sukari ma wuok e Kenya ka ng'eny to biro avoid biro biro prevent the sugar import sugar import ema osebedo ka enyo wach mar bech bech niang okay. so that is also one way of uh, enyogine but of course uh, this factor chemi wacho ne yulogi mm -hmm. sani the government has a plan mondo lease gi out mm -hmm. oketgi e lwet private investors manyalo pump in pesa malong'o mondo ka en kata ka chemelil to bed nonyalo rego maber mm -hmm. uh, mm -hmm. e capacity ne En factory monego reg 3000 eh, kaka ne chemele len which sani ng'ene orego just about 2000 odog e that 3000 to that investor nyalo mede kata to 5000 yes. huh? mm-hmm.
nikech is able to do that and then moroni the same and other factories to kendo koro gibed joma nyalo chulo ji koro kwabed gi management moro ma ma regime moro okelo to kwalo pesa to kosekwalo pesa to gima inyalo tim en mana ni ogol MD kia gi board to chako oket gimoro pesa jopur okwamo kanyo so uh, the government has got very good plans gi this uh, state owned mills miwacho ni chulogi Okay. and I'm sure ne after the end of this leasing process uh, factories like Chemelil factories like Muroni Uh, biro bedo maber kabisa but as now uh, the small problems mantie kanyo will be sorted out. Erokamano ahinya yiena mondo mi kapok ubi udhi e yiero to ibi chak iduog mondo wagoye kodi mbaka kande wang'eni to preparations chalo nade weche kendi mago mag yiero mondo japur koro nyalo bedo, bedo gi ng'eyo aeto eh, wang'ie ben matin to koro chal mago mag kuonde mag regonia kata kembe gi endi ni nade nti ote moko kaendi but I'm ready, I'm ready. That one adwa nawachni ma Agombo ni mondo jowinjwa ma winjwa kawuonogi. Okay. Next time mm. unless ni gidagi. Mm. Next time adwa ni iluonga joint debate. Gi huh?
gi, gi jotelo jo mamoko. Jo, jo mawacho ni dwa chungi. Okay. Eh?
Okay.
Mondo kata kipenjwa penjo tipenjwa kwa biro kate. Sama ng'ato riambo to anyalo nyise bende kochung' kata an ka riambo to ng'ato nyalo nyisa ka. That that joint debate is very good. Then you will see jogo will run away they will not even come. but if they can come the better but if they refuse i'm ready to come It's okay.
Uh, nitiere pat iluongo ni Prince Walter Boluma wacho ka nyero kamano ahinya Henry kod uh, Kalati Fraternity kuom kelo nwa wendo iluongo ni Director Alpha Honorable uh, Onyango Samuel Ong'o Kimbo wuod achieng' sirikal wamor kode mathoth kendo bende warito miye ombulu uh, thogol e Central Catchment Area. Ah, erokamano erokamano ahinya ah, Jone Walter. ah, Walter bolo mang'eny maber ahinya erokamano Ah, okay. erokamano ahinya mano mukulima Okay. Ae to Hilary Odada wacho ni wamor kanyendi kod Kimbi wuod Achieng' kendo bende eh, pachi leo kabisa wageno ni lokruok ma isebedo ka ikedo ni pod wabiro neno kaka jopur mag niang' mano nitiere kanyendi. Ae to ote mamoko eh, bende nitiere komachielo mana mapiyo piyo kapok watieko okinyi man masani endi Uh, eh, nyakor moga jwang uh, eh, huh. wan kaendi koda ka iluongo ni kod, uh, eh, kodos lang'o uh, mano chuny telo japur mawinjo dwach japur gi chandruok te ma wakalie seche ma wagolo niang' e puothe wakwayo ne hayo maber ahinya e kom mar director mano mar sugar board iluongo ni kodos lang'o aeto jalang'o ting'o erokamano ahinya in bende ayudo oteni e yono mano makare kevin odhiambo wacho kane samuel ong'o wamor kodi kabisa kendo bende ukedo maber ahinya mm. uh, e, wacho ka in ma bende gombo dhi landi kaka jaloch mm. obiro ng'eyo ni ng'ama dhi tayo yiero eh, an mana gombo to ok bi landa ibiro landa gi the, the election committee yes. yeah, mano no ok awacho but yeah. there will be an election committee appointed by the cabinet secretary erokamano biro chung' ne yiero erokamano yeah.
ah, kingo piny ber kabisa wamorgo kabisa manilo ni waguda waguda aeto ah, kevin odhiambe nowacho ni watching from oneno nam eh, pwoch gi pak ne honorable samuel ong'ow kuom paro mano maliw e weche niang' mbele ber eh, ng'ong'o kibuda chieng' kendo jopur duto warituru saa mar go ombulu wamiuru en osetimo ni kampen en otimo Eh, mano mano Kevin odhi mano bro yange mano ang'eyo maber ahinya erokamano ahinya ae to wacho wach moro ka ni watching live from gimrai sub, uh, sub, uh, sub location in north nyakach ward nyakach sub county wamor ahinya uh, koda ka bende uh, mweshimiwa ong'ou kuom tich ma bende utimo meduru kedo mondo jopur mago mag niang' oyud ber an e chenro from ugenya ukwala uh, japang chachiel mano mar ukwala opposite mama lee supermarket Mheshimiwa kaw mos okinyi masani endi okaw. Ae to Beka Otieno wacho ka de facto ma, ma, ma, majority leader Honorable Samuel Ong'ow uh, eh, the burning spear mano mar japur mago mag Niang is well suited for the position of sugar board director of central region ma en Kisumu Nandi gi Kericho Mm, osegore ne jopur mago mag niang' en kaka director mano mar afa afa gop jopur Niang' nochul te, gopo jotich kembe mag sirikal ichulo, mano e dongruok ma wadwaro kendo ma waneno. Congratulations director. Mano erokamano, mano beka beka top security. Oh, oh, okay. Eh, mano top security.
Oh, okay. Mm.
Mheshimiwa watieko. Erokamano.
Wachiwo gik ma Eh, erokamano ahinya eh, jadolo erokamano ahinya adwa go erokamano ahinya ne kala tv kuom miya thuolo mokinyi masani mondo awuo gi jopur niang' all the general stakeholders yes. ma winja mm.
kendo adwa nago erokamano ne jowinjo duto to molo particularly eh, jopur niang' mowe puothegi nikech sani ing'e ni koth chwe ji nie puodho mm. mondo obi owinj kaka watwa kodgi yes. gima duong' makwayonegi ni wapog uru eh, siasa uh, mar general election to gi yiero mar jopur mar gima dhi ma en ngimawa madongo most of the cash crops ma ka obed pamba nosegore piny te kik wayie siasa donje wach niang' ma dhi miyo wadong' gi chandruok bang'e ka koro josiasa onge mhm. wayier ng'ama wang'eyo wayier ng'ama uh, nyalo wacho ranyisi mar ni osegolo ji ka kodhi ka not ng'ama kwano mane an asebedo higa ni to kipenje ni isetimo ang'o to onge agoyo erokamano ahinya ne jopur duto ma owinja kendo akwayo ne gayo maber kendo awacho ne giikre kendo giik ombulu e yiero mabiro mar Kenya Soccer Board mar Central Catchment Area ni mondo gimi ombulu sama chon. Erukamano ahinya. Okay.
Mheshimiwa Puoch gi Pako, kadwa medo mathoth ahinya wach do endi erokamano ahinya. Wageno mana kaka iwacho nendi, wadhi bedo ka endi ka yiero pok obedo kata kapok otim mondo wang'e ni to dhi chalo nade kanyo endi.